Hár kim óz ómiriniń baǵbanı. Ne ekse, sonıń jemisin kóredi. Ómirde bizge háreketlerimizge jarasa jemis beredi. Búgingi qaharmanımızdı da hár tárepten baǵban dey alamız. Ómirde shańaraǵına, kásipte shágirtlerine. Bos waqtında bolsa úy aldı jumıslarına mehir beredi. Men Setirjay Ońǵarǵay Kamaladdinevich bir mıń toǵız júz alpıs segizinshi jılı usı Qálikul rayonınıń Arzımbet awıl puqaralar jıynaǵı aymaǵında tuwılǵanman. Muǵallimler semyasında tuwıldım. Apamnıń mamanlıq jolın quwıp, muǵallimlik kásibin tańladım. Toqsan altınshı jılı Ózbekstan jáhát tilleri universitetiniń rus tili hám ádebiyatı fakultetin pitkerip shıqtım. Mine sol dáwirden beri mine otız bir otız eki jılday bolıp qaldı usı muǵayimshilik kásibimde istep kiyatırman. Kásip menen bir qatar mine azǵana diyqanshılıq penen ham shuǵıllanamız. Mine ótken jıldan baslap úydiń qarsın úy átirapında teplitsa ıssıqxana qurıp aldıq. Ten azǵana bolsa da qosımsha shańaraqqa dáramat tabıw maqset boldı. Qıyar, pomidor, ukrop degen nárseler mine erte shıǵatın ónimler mine usılar uje

Teplicaǵa egin menen shuǵıllanıwdı ótken jıldan basladıq. Bıyıl ekinshi jılımız, ele úyrenip atırmız, ele isleytuǵın jumıslarımız kóp bunıń ishinde. Endi erte báhárden qozǵalıp, sol fevraldıń ayaǵı, marttıń baslarınan baslap jerdi tayarladıq. Mine pomidor, qıyar, rediska, jamınshayǵa shekem házir úje pisip basladı, jamınshalarımızdı alıp jep basladıq. Mine qıyarlarımızdı ózimizden awısqanın bazar kúnleri on kilo, on bes kilodan bazarǵada shıǵarıp turmız endi bul teplica degen nárse bir jaqsı nárse eken jumıstan sharshap kelgenińde bir ishine kirseń dem alasań azǵantay keuiliń koterseń azǵantay yosh ne baǵıshtaydı eken da bul teplica eki ul bir qızım bar qolınıń bos uaqıtları kelip usı ishinde járdem beredi ózleri

Álbette bul teplicanı baslaǵanımızǵa házir mine eki jıl boldı. Bul teplicanı baslaǵan waqtımızda bir qansha qıyınshılıqlaram boldı álbette. Bunıń teplicanı qurǵanda birinshi ochrette ómirlik joldasım, Kurıp basladı. Bizler onı qollap quwatlaymız. Hám de qolımız men ózim jumıstaman dá endi men jumıstan qolım tiygen waqıtta jáne xojalıǵımda balalarım bar hám men usı birgelikte usı ómirlik joldasıma járdem beremiz. Endi birinshiden waqıtımız tejeledi. Ekinshiden sol tazalay usı ovshılardı paydalanamız dá xojalıqta. Bul álbette bizlerdiń áyeller ushın qolaylı jaǵday boladı dá bul. Úkimettiń jumısında isleytuǵın bolsaq bizlerge qosımsha Jumıs boladı da, bos waqıtımız, waqıtımızdı bosqa ótkermeymiz. Usı xojalıǵıma úlken dáramat alıp kelip atırıptı. Bunı paydalanǵandaǵı maqsetimiz, usı ayallarǵa da usı másláxatım, kishkentay bolsa da teplicalardıń qasında, úyiniń qasında ekse, erte báhárden xojalıqqa kóp dáramat boladı. Sol ózimnen kelip shıǵıp, mámlekettiń jumısında da isleymen, waqıtım, bos waqıtımda kelip jer awdasıwǵa kúyewime járdem beremen birinshiden. Qarap otırmaymız bize tauıq baǵama qosımsha sol ózine ózi banter barlıq jumıstan basında qıyınshılıǵı boladı ańsat emes biraq keyinde sonı izinen qalmay xár kúni sonı isley berse hámmesiniń keyinde jemisi boladı dep oylayman kóbirek háreket etse barlıq nárse boladı dep oylayman úyde otırǵan ayallarǵa maslaxatım jumıs joq dep neqılmastan erinsheklik etpeu kerek kúndi kún demey túndi tún demey háreket etse barlıǵınam jemisi

Mámleket tárepinen kredit ham alındı bul teplitsaǵa. Házir mine kredittiń pochti ózin ózi qaplap kiyatırǵan esabı óziniń ónimleri menen da. Bul taraw boyınsha biziń rayonımızda da kóp jumıslar alıp barılıp atır negizi mına ózin ózi támiyinlew teplitsalar qurıw basqa da basqa tawıq baǵıw basqa da usınday isbilermenlik penen shuǵıllanaw boyınsha kóp jaqsı jumıslar islendi bir eki jıldıń ishinde ayırım adamlar bar endi qıyın deydi bul deydi Onıń deydi suwı joq deydi jáne bir endi islenbeytin adamǵa báne kóp isleymen degen adamǵa ol qolından keledi hámmelerdi anıq intá qılıp islese tırıssa soǵan bir almabıs awzıma túsip jatqan menen úyde de bul menińshe ol qáte shıǵar dep oylayman sebebi hár kim háreket qılsa nátiyje boladı háreket qılmasa nátiyje bolmaydı men usı kórip atırman qosımsha házir qansha paydalanıp turmız házir Úyden shıǵasań, alıp keleseń, dastırxanǵa túsedi. Mehir berip, inta menen isleseń, hár qanday zatam kewińdegidey boladı dep oylayman. Daramatımız endi jaqında shıǵarıp basladıq, endi gúzge qarap kóremiz, endi esaplap kóremiz, qansha shıǵın shıǵardıq, qansha daramat kórdik, bulardıń bárin buǵan esap kitap kerek eken bul nársege de dep esap kitapsız esh nárse bolmaydı ǵo, esaplap qansha daramat shıǵın ketti, qansha daramat kórdim bárin. Sonı tárezige salıp, Quday qalasa kúzde bunıń esabın shıǵaramız. Paydalı tárepleri mısalı, ashıq dalaǵa bir márte egeseń bul ónimlerdi da, házir ıssıqxanada eki márte ónim alıwǵa boladı.

Qattı mashaqatlı kásip, ayırım payıtlar boladı. Nege muǵallim boldım degen dárejege barıp qalsa, sonday adam sharshaydı endi. Sol gezde mısalı jumıstan sharshap barıp, endi jumıs bolǵannan soń, ol jerde hámme nárse boladı. Bul jerde azǵana kamtik tam bolıwı múmkin, basqa unamlı nárseler ham bolıwı múmkin, hámme nárse bolıwı múmkin da. Sonday waqıtları bir nastreniyań bir buzılǵan waqıtta barıp, teplitsada kirip, bir-eki járim shıqlasań, bayaǵı sharshaǵanlarıń, bayaǵı stressleriń bári óz-ózine joǵalıp ketedi. Jumıstan shıǵıp barıp, ishine kirip bir maydań qıymıldap ana ósken eginlerdi kórseń adam káypiyatıń kóteriledi bir ózińshe azıq alasań ruwxıy azıq alasań da men sonı sezdim usı nárseni endi xázirgi waqıtta bizlerde mına biznes biznesti rawajlandırıw boyınsha da usı neri ashılǵan orınlar bar mına hákimiyat tárepinen ashıp qoyǵan mekemeler bar mine sol jerlerge barıp xázirgi jaslarımız mine biznes proekt deymiz Sonday nárselerde ózlerem járdem beredi bular. Azir men bir neshe márte guwası boldım, jaslardıń jumıs tawıp ketkenine janaǵı. Mámleket isteymen dese, men mınanı bastayın dep em, maǵan zıǵınt qollap-quwatlasańız, jiberseńiz deseńiz, háreket járdem beredi hákime.

Qátti mashaqatlı jumıs bılayınsha qarasańız mashaqatlı jumıs qıyın onıń nátiyjesin baladan kóreseń erteń bul mısalı diyxanshılıqqa jerge egip jerden ónimnen dáramatına kóretuǵın bolsań mınada insannıń táǵdiri jatırıptı bunda sonıń nátiyjesin unamlı nátiyjege erisiwiń kerek. Sonıń ushın muǵallimshilikte istegende bár ıqlasıń menen, bizlerdiń mine házir otız bes jılǵa qarap ketti. Bizler baslaǵan jılları házir oqıp pitkergen balalar házir kóp balalı bolıp ketti, balaları bar, hátte birewlerdiń aqıpları hám bar kópshiliginiń. Mine solar bir ushıraspaǵan gezde ustaz assalawma aleykum degen gezde bayaǵı sharshaǵanlarıń shıǵıp adam bir kewliń kóterip joqsılanıp barajaǵında bir awız sóz adamǵa sonday Bir ne beredi da kúsh beredi dep e men biykarǵa muǵallim bolmaǵan ekenmen ǵo degen adam oylap am qalasan da arasında oylaydı ǵo adamlar mısalı jáne muǵallimshiligi bir jaǵınan diyqanshılıǵı jáne bir jaǵınan sharuası bar qalay úlgeredi eken dep ta bunıń bárin men oylayman rejelestirip alıu kerek adam óziniń isteytuın jumıstarıń bárin rejege qoyıp istese hámmesine úlgeredi istegen jumısıńa óziń ráátleniuıń kerek óziń lázzet alıuıń kerek sen oh men mınanı istedim ау mınanı mine ájayıp boldı zor boldı dep Óziń islegen jumısıńnan óziń ilham alıp yoshlansań, bul qattı jaqsı nárse. Kásip kóp nárseni berdi. Xalıq arasında júreseń, tárbiya berip, óziń hám tárbiyalasań solar menen júrip ta. Sonday bul kásip. Ulıwmalıq kún tártibimiz endi ekewi tıǵız baylanısqan. Muǵallimshilik kásibi bolǵannan keyin bir qatar azanda erte turıp sol egrilerdiń shóp basqan jerleri bolsa alıp, birleytin jerler bolsa birlep, bir qatar kórip bolǵannan keyin azanǵa shayımızdı iship, Kádimgi ózimizdiń mámleketlik jumısımızǵa mektebimizge kelemiz. Eki úsh kúnnen beri mine jazǵı demalısqa shıqtı házir muǵallimler, oqıtıwshılar solardıń qatarında biz hám demalısqa shıqtıq. Endi kóbirek waqtımızdı sol diyqanshılıq penen, egin peginge qaraw menen ótkeremiz endigi jaǵında. Miynet islew kerek, bir kásip penen qalıp qoymastan qosımsha ilajı bolsa qosımsha kásiplerdi iyelewge, isbilermenlik penen shuǵıllanıwǵa qosımsha mámleketimiz tarapınan basqa basqacha ózinshe Jeke isbilermenlik jumısların alıp barıw da házirgi waqıtta imkaniyatlar jaratılǵan. Ómir hám jumıs ashıwshileri meni nawara bolıp, geyde kewlim tınıshlıq qálegeninde, mıyı suwa tızǵı kelip, jetilstirip atırǵan jemislerimdi kórip, ruwxım tınıshlanadı. Sharshawlarımdı umıtaman. Bul jerdiń zawqı bólek. Atız endi atızǵo ol. Mına jer kishkene ıqsham, istewge qolay. Şimdi ózi parlanıp, ózi ıǵarlanıp turadı. Bir suǵarsań kóp uaqıtqa shekem suǵarmasań ham boladı bunı da. Izǵarlıǵın esli saqlap turadı ishinde. Dáminde házirgi uaqıtlar kóbirek mına ximiyskiy udovrenie deymizǵo, sondalar kóp berilip atırıptı da. Ol dámine tásir qıladı eginniń. Kóbirek mineral mına tábiyǵıy qıy, soǵan soǵan tógillerdi berseń mazası jaqsı bolıp shıǵa beredi. Sońǵı uaqıtlar endi. Awıllar arasındaǵı, xalıq arasında usı teplisa menen shuǵıllanatuǵın adamlar sanı kóbeyip kiyatırıptı. Jaqında birewler bastap atırmız dep keshege de oylasıp sóylesti. Sonda neler bolarım sorap atırıptı, ne eksek boladı, siz ektińiz ǵoy bir-eki jıldan beri dep. Men astınday mine qıyar, pomidor bul tez shıǵatın egilir de, tez shıǵadı hám jer gúzge shekem ornın tazalap ekinshi egin egip jibersen bolıp bul ekeuiniń ornına. Ayırım gezleri sol. Ishine kirseń sol ters shıǵıp ketiwge neqılasıń jaǵı sonday ıs dım bolıp qaladı da dım bolıp sonıń ushın mınday qılıp atrapların ashıp netip qoyuımız kerek jaǵdın ıslarında bolmasa mına eginge de zıyan mına ısı mexir beriw kerek oǵan eginge mexir berseń sonda ónim beredi ózińe de dem alıwıńa da jaqsı boladı.

Perzent keleshegimiz perzentler ǵoy osı sol qanday tárbiya berseń erteń sonıń nátiyjesin óziń kóreseń sonıń ushın ilajı barınsha balalarǵa sol haqıyqatshıl bolıwǵa tuwrı sóylewge miynetten qashpawǵa tárbiya beremiz sonday tárbiya shúkirshilik bul kóp nársege jetkeredi dep oylayman ózińniń barlıǵıńa eldiń tınıshlıǵına zamannıń usınday parawan bolıwına bulardıń bári shúkirshilik etiw kerek ómir Adamǵa bir márte beriletuǵın bul imkaniyat. Pushkinniń bir sózi bar da, bir kapitanskaya dochka degen nesi bar, shıǵarması bar, sonıń basında epilogi etip aytıp qoyıptı, Beregí čest molodu, a deju snovu deydi da. Óziń hújdanıńdı, ar namısıńdı kishkene jaslıǵıńnan baslap qorǵap bil deydi. Ózińdi taza usta degen mánisi ekinshi márte aytılǵan, sol uran kóbirek oylayman men. Ar-namısıń, hújjanıń taza bolsın degen maqsette aytılǵan nárse. Endi rejelerimiz kóp. Bul diyqanshılıqtı toqtatıp qoyıwǵa bolmaydı. Razı bolsa rawajlandırıw kerek. Jańa texnologiyalardan paydalanıw kerek. Eginді kóteriw ushın, ósiriw ushın jerge isleu beriwimiz kerek qaytadan jáne. Kópshilik adamlar mine diyqanshılıq islep atırıptı, sharwa menen shuǵıllanıp atırıptı. Jeke isbilermenlik jumısların alıp barıp atırıptı. Usı nárselerdi keńeytiw kerek dep oylayman. Adam usı toqtap qalmastan háreket etiw kerek. Sonda aldına qoyǵan maqsetine jetedi. Ómir súrer ekenbiz biz jasap ótken jollarda iygilikli islerimiz benen óz izimizdi qaldırıwımız kerek. Baǵban sıyaqlı jaqsılıqlarımız benen baǵ jaratıwımız kerek, deydi qaharmanımız.